Un o fy hoff wefannau ar hyn o bryd yw todaysmeet.com, gan fy mod i'n troi ato fe yn gyson yn y gwersi, yn enwedig gyda Dewch â'ch Dyfais. Um, dwi'n mynd i arwyddo mewn am y tro, ond does dim rhaid i chi. Dyma ni Felly, rwyf wedi dod mewn i fy nghyfrif i, fel y welwch chi. Be dwi'n ei wneud yw agor ystafell newydd, fel mae e'n galw fe fan hyn. Dwi'n ei alw yr ystafell yma yn arbrawf er mwyn i chi gael gweld fel mae'n edrych. Dwi'n ei gadw'r ystafell yma ragor am un awr, gan nad uh, dwi, dwi ddim am i fe barw mwy nag awr, ond gallai fe fod am un flwyddyn, a dyna beth dwi fel arfer yn gwneud ar gyfer fy nosbarthiadau. Felly, mewn o fe fyna, A mae e nawr wedi creu y ystafell ddigidol i fi ar gyfer y sesiwn hon. A nhw byddwch yna, a dwi'n ei glicio ar join. Fel athro, dwi wastad yn anfon y neges bwysicau lan fan hyn yn syth. E, newn ni ofyn i'n disgyblion ni i e, roi eu barn nhw ar rhywbeth. Neu gallwch holi rhywbeth um, ar ddechrau felly uned beth yr ydyn nhw'n gwybod am unrhyw, am unrhyw destun benodol. Felly, beth yr ydych yn deall am Brasil, neu'n gwybod am Brasil? Dyna fy nghwestiwn ar ddechrau uned o waith. Be sydd ar y dde nawr yw iPad y disgybl neu dyfais y disgybl. I fe sy'n grêt im ti today's meeting, os cliciwch chi fan hyn ar Room Tools a QR Code, fe wneith e llwytho yn syth i chi cod QR ar gyfer y wefan yma, ar gyfer yr ystafell yma. Felly os oes gennych chi neu'r disgyblion rhyw fath o um, app sganio codau QR ar eu dyfeisiau nhw, byddech chi'n llwytho fe lan, Yn syml iawn iawn, dwi'n mynd i ddala sgrin fy iPad nawr lan i'r cod yna, a dyna fe wedi clicio, fe fydd yn mynd â fi'n syth, os I go to URL, fe fydd yn mynd â fi yn syth i'r ystafell yma, mewn i'r man yma. Felly, uh, na i esgus roi nickname am y tro, na i roi SD, join, bydden nhw'n rhoi enw cyntaf, atgoffwch nhw am na. A fan hyn wedyn yn syth, dwi'n gallu ymateb. Felly, fydden ni jyst yn rhoi Rio, Uh, felly byddwn ni am roi Christ the Redeemer. Slaid dras y llafu fe'n gywir ac yn y blaen iawn, a bydde hwnna'n digwydd wedyn ar draws y dosbarth. Felly mae'r disgybl yn gallu gweld ar yr iPad beth mae pawb yn y dosbarth yn gweud, ond hefyd, os a'i nôl fan hyn, bydde'r athro hefyd, mae'n minimeiddio hwnna, esgus mynd nôl mynd i'r stafell, beth bydde'n troi lan fan hyn wedyn, yw ymatebion y dosbarth, sylwch arnyn nhw. Maen nhw'n dod mewn un ar ôl y llall yn meddwl, slic. Dwi'n dwlu ar hwn, mae rhaid i fi gradde. Mae e'n gret o ran um, rhoi llais i bob disgybl, mae'n gret o ran sesi ar gyfer dysgu, a mae'n gret o ran pigo lan cam sillafiadau cyffredinol, a nifer o bethau eraill. Dechrau gwers, canol wers, diwedd y wers, does dim ots. Os nad os cwd QR gan eich disgyblion chi, maen nhw just yn defnyddio URL ar y top. Felly, sain Nôl i iPad y disgybl fan hyn, yn hytrach na unrhyw ap, fyddan nhw'n mynd mewn i Safari neu Chrome, teipio mewn today'smeet.com a wedyn Blaen Slice Arbrawf yw enw'r ystafell hon, felly byddan ni'n mynd fyna, sy'n llwytho nhw'n syth i mewn i'r ystafell, byddan nhw'n rhoi enw, lle wedyn ni Jack am y tro. A dyma fe, bydde Jack yn gallu sgrifennu er enghraifft Amazon, Llai, a sylwch ar y chwith fan hyn, pa mor gyflym mae e yn um, ymateb yn syth o flaen y dosbarth. Dwi'n dwlu ar yr adnodd yma, mae'n rhaid i fi wneud, mae e'n gret o ran casglu syniadau, mae'n rhoi llais i bob disgybl, gallwn adolygu, gallwn gynllunio, gallwn gasglu barn, Yym, a hefyd gweld c- yy camgymeriadau o ran sillafu, rhai mwya' sylfaenol. Mae hefyd yn atgoffa disgyblion wrth gwrs fel i ymddwyn yn gyfrifol ar-lein o ran rhoi enwau cyntaf yn unig. Os oes yna unrhyw sylwad anweddus ma' 'na opsiwn fan 'yn i ddileu ond wrth gwrs ma' hwnna'n ran o'r dysgu yw i gynllunio o flaen llaw a rhybuddio eich disgyblion chi o ran y defnydd o today's meet a unrhyw beth o'r math yma. Os 'na i yy minimeiddio sgrin y disgybl fan 'na Mae'n opsiynau eraill 'da chi wedyn o ran y Room Tools, gallwch chi wedyn creu transcript os ydych yn dymuno, o ran mae'n troi e mewn i rywbeth o rywbeth gallwch chi argraffu, ond beth sydd yn gret yn Today's Meet You mae'n arbed, ond os ydych chi wedi creu cyfrif, mae'n arbed eich, um, eich stafelloedd fan hyn, er enghraifft, allan ni mewn mewn i um, blwyddyn 11 yn gwrthuso neu rhywbeth ar eco-dwristiaeth ble mae plant wedi bod yn gwerthuso i wneud e, a i'n mynd fan hyn i ddangos i chi, iawn, dyma stafell greuwyd doi fis yn ôl, mae e dal yna, felly dwi'n dal yn lle troi ato fe yn yr un modd a throi at nifer o, o bethau eraill. Iawn, felly pob lwc i chi, dyna Today's Meet, mae e wir yn wych, mwynhewch eich defnydd ohono.